Folo andro monja taorian'ny nanendrena azy ho minisitra dia nitsidika ny faritra Atsimo eo Antenarialy, ny enina sy fito febroary dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Lalan-tany mirefy telo amby fitopolo sy eninjato kilaometatra no notsidihiny. Efa misy ireo ny fanampiana moa raha ny marimarina kokoa sakafo. Ny fanampiana dia mandalo ihany fa ny vahaolana maharitra no tena tokony ho tadiavintsika. Nahatratra iray faingo-roa tapitrisa ireo mponina niharan-kere ka ny dimy alina lasa enina hetsy dia efa tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mafy tokoa. Telopolo janoary enina ambin'ny folo sy roa arivo, nitondra fanampiana ho an'ny olona miisa iray alina tao amin'ny kaominina Anjapaly

Notanterahana tany Ambovombe ny sivy ambin'ny folo sy roapolo febroary enina ambin'ny folo sy roa arivo ny fikaonandoha lehibe hitadiavam-bahaolana marika amin'ny olana mianjady amin'ny mponina any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Latsa-dranomaso eo ny tena Real nandritra ny kabary fanokafana. Manana didy tsika androany satria andrasan'ny olona fa inona ny vahaolana ho entintsika. Manana didy amin'izany tsika tsirairay avy. C'est leur obligation de résultat, mivoaka eto tsika rahampitso dia tokony mitondra vahaolana tsika hoe zao ny zavatra mivaingana navoaka ny malagasy mangataka amintsika tena miangavy efa mafy loatra tompoko lahy sy tompoko vavy ny hiainany vahoaka malagasy. Ministera iraika ambin'ny folo no nandray anjara tamin'ny fikaonandoha ka nivoaka tamin'izany ny fehin-kevitra nahitana ny 21 engagement d'Ambovombe. Ny lafiny fiahiana ara-tsosialy no mifanandrify amin'ny andraikitry ny minisitera mponina ka notaky ny Ontina Real nandritra ny adihevitra ny hahazoana famatsiam-bola hahafahana manitatra ny tetikasa maharitra fantsinankohonana any amin'ny faritra Androy sy Anosy. Raha nanao sonia tamin'ny volana marsa dia tao anatin'ny tsara mihitsy ny faritra Androy fa rehefa notanterahana natao ny mise en oeuvre dia nongotana tao ny faritra Androy. Fa tsika koa no mahalala amin'ny masoa ny eto amin'ny tanintsika. Enina ambin'ny folo sy roa arivo, dia nody venty ny rano natsakaina. Nankatoavin'ny Filan-kevi-pitantanan'ny Banky Iraisam-pirenena tany Washington ny famatsiam-bola amin'ny tetina dimy amby telopolo tapitrisa dolara ahafahana manitatra ny tetikasa vatsin'ankohonana ho an'ny mponina any amin'ny faritra Androsianosy. Ny fito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo novambra enina ambin'ny folo sy roa arivo, lalan-tany mirefy dimy amby valopolo sy valonjato kilometatra no tsy maintsy natao mandra-pahatonga ny famatsiam-bola avy amin'ny Banky Iraisam-pirenena dia nanohy nanolotra fanampiana ara-tsakafo sy ara-pitaovana ho an'ny mponina voakasiky ny kere ny Ministeran'ny Mponina, Fianakaviana Sahirana miisa telo arivo koa no notolorana masomboly. Ny faha roa amin'ny volana desambra enina ambin'ny folo sy roa arivo, tsy nierina akory ny taona taorian'ny fihaonambe tany Ambovombe, dia notanterahina tany Paris, nandritra ny fivorian'ny mpamatsy vola nantsoina hoe Conférence des bailleurs et des investisseurs, ny fanaovan-tsonia ny famatsiam-bola dimy amby telopolo tapitrisa dolara ho amin'ny famatsiana ny vantsin'ankohonana. Ny minisitry ny Vola sy ny tetibola, Gervais Rakotoarimanana, no nanao sonia, tamin'ny anaran'ny governemanta malagasy, Ny fito ambin'ny folo desambra enina ambin'ny folo sy roa arivo dia niverina fa mpitony tany Androy ny minisitra Hontiana Realy niaraka tamin'ny vahaolana ara-tsosialy maharitra ho an'ny mponina dia ny fanatanterahana ny vadiny hoavambola voalohany ho an'ireo mpisitraka ny vatsy fiavota olona miisa roa alina sy telo hetsy ao amin'ny distrika efatra any Androy dia Ambovombe, Beloha, Tsihombe sy Bekily ary ny ao amin'ny distrikan'Amboasary ao amin'ny faritra Anosy no misitraka ny vatsin'ankohonana. Mandray telo alina ariary isam-bolana mandritra ny telo taona ireto fianakaviana ireto, izany hoe manomboka ny fito ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo, nirotsaka ny orana nandritry ny lanonana tao Ambovombe. Nisy tamin'izany fotoana izany ranomaso no nilatsaka rehefa nahita ny olana taty Androy. Androany kosa fa ranon'orana no milatsaka ary vola no mitobaka Tsy milatsaka eto amin'ity faritra androy ity. Misaotra tompokla, misaotra tompoko vavy. Manao toy vakana ny famatsiam-bola amin'ny tetikasa Haraton'aina ho an'ny fianakaviana sahirana any Atsimo. Ny roa ambin'ny folo jona fito ambin'ny folo sy roa arivo dia nanatanteraka ny fitsidihana fahavalo tany Amboasary sy Ambovombe ny minisitra Hontiana Realy nandritra ny fandoavam-bola voalohany ho an'ny fianakaviana misitraka ny tetikasa Vatsy Fiarovana Jaja. Mandray vola telo alina ariary isam-bolana ireo fianakaviana miisa dimanjato sy arivo nanomboka ny volana mey fito ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny volana desambra fito ambin'ny folo sy roa arivo. Ireo fianakaviana ahitana ankizy iharan'ny herisetra sy ankizy tsy mianatra ka voatery miasa sy ireo tokantrano ahitana ankizy latsaky ny valo ambin'ny folo taona efa nanambady sy niteraka no notsongaina hahazo tombontsoa amin'ny tetikasa Ny Unicef no mamatsy vola dimy alina sy roa hetsy dolara na dimy amby roapolo sy valonjato tapitrisa ariary ny tetikasa Vatsy fiarovana Jaja. sy ny vahaolana ara-tsosialy, misy ny vahaolana amin'ny resaka fotodrafitrasa, fa ny vahaolana ara-tsosialy izay entintsika dia misy programa roa lehibe, Dia ny vatsy fiavotana. Dia misy ny tetikasa vatsy fiarovana jaja. Io indray ny tetikasantsika fanindroany amin'ny resaka sosialy. Io tsy vahaolana mandehandeha fotsiny ohatr'izao. Vahaolana maharitra io, manomboka izao ka hatramin'ny desambra. Izany hoe isam-bolana mandray telo alina Ariary.